Atu a lutmi hi Ceu Bik Thawng Hakha Dawrhlun za an nuam chin lengmang ko. Thabiak cung nau si mi he thabiak cung he lai pa cun min thang bak a rak si a nau pa ze na lo lai ai a ua an pai bak ah a rak tlung mi tha kan lai pai tha pe mi si kan zau tua lai tlangval cho mang he pali tai chang rua pali tai mang bia he paruk tai Cuai herh thang nip cawmang kha dollar sawm lilok sawng a ṭhen pei beng piak na se kan pai nuam thluahmah nuam thluahmah zuam caw a pe lai khin hual chan tiam tiang ni pe cang lai online a kan zoh mi si se hi kara mi tim lam nak ngei chang u hello hello bual lai ah ka lut thluahmah cang he a sing ka la cang he a nuam thluahmah cang lai sawm ruk man a kan cawm mi tete nan um ko na an hmai rak thu ko atu tlawmpal ah minung tampi in ra lai thutnak nan ting sual lai lo van lu ṭhan ṭuo ai di le password he khan a ṭha a ṭha ngai ko nain

Hi bantukin kan lai paih ṭhanchonak ding ah nihin ah saṭeih dang in tampi nih nan rai than in kan pek nan tangka adi nan nilhaw adi sihmanhsehlaw kan lai paih ṭhanchonak la kan nunphung te hmailei ah kar a hlan khawhnak ding a tha kan pemi nan zapi cung kan i lawm Dan Lucci nih a tum lo poah ahcun tlaih khawh si ko. Dan Lucci nih a tum lo poah ahcun tengh khawh nan si ko. Kan lai pai a ṭhang chau tuk cang a sir te hna zong an i kuppa cang.

tlangval caw mang kha apu nih dola fangkul laksawng a pek kut beng pek hna u se laksawng pek khawh thluama an se live in a rak zohmi online rak zohmi paper view in a rak zohmi paw zong kha laksawng pek nan duh hna sual si ahcun pek khawh an si ko timi kha thawng kan in then hna Elo elo re lo te tlangva ceu buk thong kha a hawipa ṭhachung lian nih dola fangkul laksawng a ṭhen kut bengh piak na seh laksawng pek tal san kan tlaih lo mana kut bank tal cu san tlai hna usih law tiah kan in sawm hna kan i lawm chet chet chet chet let lo hat that that that ek ho kha zeiti phung san in ta tu khan pai pai lo pai in na pai chang ro tu kha Si tunai te kha chekhate voihnih tiang a kut si a thlah sual si ahcun dan luci nih chuah khawhnak nawl an ei timi te kha hika hin thawng kan in thanh hna a pai mi kan si zongah a zoh mi kan si zongah voihnih tiang te bak warning a pek lai e a thlah peng ko si si ahcun hikan dan luci nih a ba do tinak si mu a thlah peng ko ahcun dan luci nih a dinter khawh timi kha ka hin thawng kan in thanh hna Kusi kha i thlah lo ding salai sungṭi poh i kusi kan i thlah lengmang si ahcun kan i tei khawh lai lo caah dan luci nih sung zong pek khawh si. E tlangval caw mang nih voi khat a tei minute pali caan nan nei re ai dawh kho taktak si punge penge an ti ko Tunu minute hlei nga kan nunphung ah kan ngaihmi lai pai a pai mi kan i pai lai i lai lam a lam mi ka hin kan lam hna lai ka hin lai lam a lam bal lomi zong kha ka hin kan lam ṭi hna lai tiah kan in sawm hna tunu minute hlei nga lai lam kan lam lai alam alam ding zong kha ready ten rak mu lo Thokcin, sai ka ti ra ka lak lang mu. Sangpui ti. Cun ki red bull te po zong cui zan te po nan du cun khat tang. Kan bi jin ti ma le kha. Thokcin, din nan dum po nan ma te ra ka lak chiu te ko ngo. Kan bi jin chiu na. Kan pei ai dawh chin lengmang, kan pei ai dawh chin lengmang. Minute pahnih le second sawmli caan nan nei. Daniel nih cawmang kha laksawng fangkul a ṭhenh. Kut beng piak hna usih. Hetla, hetla, hetla. Elo, ai dawh tuk deng nan. Tlangval cawmang nih voikhat a tei cang. A pai mi pawl an phan thluam ah cang. A chung le rak lut ko u. Rak lut thluam ah ko u. Kan paṭhawng pawl an hung phan thluahmah cang. Tlangval cawmang nih voikhat a tei cang. Minute pakhat le second sawmthum caan nan nei. Nan tha chaw, nan tha chaw. Tlangval ceu bik thong na tei lo ahcun e voikhat veve a ti. Kha a challenge ah hal khawh a si ko. Vai voikhat veve nan i tei si i minute pakhat caan ai duh e caan dih sual cun tlangval cawmang bual chung um ciami si ca tlangval cawmang nih tei si te lai timi kha thong an in thanh hna. Se voikhat veve nan i tei minute pakhat caan tang re tlangval ceu bik thong na tha chuah na tei hau na tei lo hi caan dih sual si cun tlangval cawmang tei ah a salai. het thet elo khel hli te ate tlangval chomang nih minung panga tai chang na